Hei, keimah min cu Solomon si. I atu video na rak zoh liomi hi Mirang mi sin i mino hruaitu rian ka ṭuannak kong a donghnak ke zei lo video a si. Na rak zoh hi cak ai lawm. Cun ka YouTube channel zong kha zei lo subscribe cu ka rak phil te hlah u. keimah nin harnak tampi ka ton atu amah miraung mi serial ka tuan te kha mo hol lei se se chun kan nun ding dan se se thil kan tua dan thil kan hmu dan khen harnak tampi ka ton chun atu ke kum na khe amah mirum deu long te um nak si te khan kai har pa palai kan chon na te khan an ni he zelo pek sian na lungthin khan ngei ve te khan tampi khin ka bom ve tampi khe zelo ka tlam ka tling ve kan ni kan bi an kha liam ve te khan hruaitu kan ngei mi hlai khan tampi ve e khai te khan hruaitu tam te khan ruwa nak le thil tu ning dan kha ai dang chiao khai te khan pakhat le pakhat e thei thiam na le pakhat pakhat lung i rualnak kha eh, thukpin ngeih hau cun pakhat le pakhat eh, lungsau tem mu eh, bia ngeih piak cun eh, ruahnak kha i cheuh ka hau tu biak ni rian ṭumi kan i nuam cem caan le kan i lawmh cem caan cu mino pakhat nih kei zong Jesuh zul ka duh ve kei zong Khrihfa si ka duh ve an ti caan khi si

atu ka hruai mi hlai mino nih hin eh, ka sin in zei bantuk hi dah an i lak ti kha cu a chim awk ka kai har na te khan keiman i lak nai si ti ka duh mi kha cu pathian nih a ka dut ti kha thu deu thei nai si ti ka duh i khai pathian don an thei mi kha midang nih thei ve nai se ti zelo lungthin kha ngei ve nai se ti ka duh i midang sira khan pathian don na kong kha chim ngam ve nai se ti ka duh kha kha keima keima zong khama kha

Zeiruang dah kum thum hnu in ka rian kai dinh ti ahcun atu keimah hrim nih khan rian ka rak sok lio ah khan kum thum chung lawng rian ka ṭuan lai ti khan ka rak chim cia cang hna i kanmah kanmah pahnih lakah ah khan mah hnatlaknak ka rak um cang. I Sweden ah hin cun a tam deuh atu youth leader hi cu maw a tam deuh hi cu kum thum chung Hi cu normal hi se zei lo a tawisa hrim mu. I kum khat kum khat le cheu a ṭuanmi zong kan tampi ve. I a kum thum chung kha cu ke ka cak nai za bak si kum khat kha cu tawi tuk a zei lo kum khat khat cu minung pakhat khi am min von theih khawh lawng khi si kum kum khat chuak hrim mu. I kum hnih a ka ca ai lak lo deuh ke ka cak han ve a i kum thum chuak khan cun mah khan pakhat le pakhat kha thuk deuh khan i pehtlaihnak zong kha ser kho si tuah kho si khai ruwa khan ke mah hrim ni khan kum thum chung kha rian kha rak soknak se atu hi rian kai din nak hi thlaruk hrawng si cang na tin am mai sina kum ri atu tiang mu e amma khu han kum ri i amma biak in zo chun e ka active ngai ri ti lai chu e rian ka bom nai chun o thilan tu na kan kai ka hei tel ve midang chu rian an tuan di zong khan mun da ni thial na tin kai khi cha khan chun am mai sina a tlawm cu kum hnih kum thum tal ka cu von um ta ka duh. biak nih rian pekmi minung pakhat um bantuk khan um lo khan amah normal life an ngeih bantuk te khan va um ve i nitin nitin kan tuahtomi kha vai hrawm kha ka duh ve. Sweden ahcun innhlang nih khin a har ngai. Natin kei kha ka van ṭha keimah hmanh nih khin va daih innhlang ding kha va kawl kha ka hau lo ti khan khi si. Amah tu nih khan kan in khan hlan na du maw kan sin nom ko ri ding sia khan cun kan in he hlan kho si ti khan amma tu ni khan an ka hal e man dim deuh zong khan an ka hlan e atu kha amma sia khan chilok cun ka dot ti lai cha

Tirawl ah hi bantuk video hi ka rak tuah ti ahcun keimah hrim kha Laihol kha thar kan cawn ṭhan ka ka duh a ruang cu shooting kan i ṭhial na atu kum hlei thum hrawng si ve cang khainak in atu tiang ahhin nifatin Laihol ka hman lo caan hi a tampi amah mirangmi sin lawng ti kum te ahhin Laihol kha nitin ka hmang lo khai ruang khan ka Laihol kha a tlau chin lengmang zei lo ka philh chin lengmang ti khan keimah keimah khan kai hmu kai thei khai ruang khan hi bantuk Laihol cu ten video ka tuah si khan cu keimah zong kha keimah keimah kha maw laiholh kha thar khan kai cawn cang lai kai zei lo ti ruahnak kha ka ngei pah kai ruah khan a si i cun aw keimah ka miphun ka hawile zong nih ka rianṭuan na ka rak hmu ve hna hi seh rak thei ve hna hi seh ti ka duh rua khan a si ve. na rak zoh vicha kai lom cun ke youtube channel zong ha zelo subscribe cu khat phit te la o kai lom